Hello students, um, nispera li tinsabu tajbin. L-lum ħanibdew topic ġdid um, ta' oxygen li jgħad fuq page 112 tal-booklet. Mel please zommu l-booklet eh, qudiemkom bħas-soltu dejjem moħħkom hemm għal dawk il-yellow boxes biex taraw l-instructions tiegħi hemmhekk. X'ħa nkunu qed nagħmlu fil-lesson tal-lum? L-ewwel nett, it-topic ta' oxygen peress li huwa kemm xejn twil ħa naqsmu ġo diversi partijiet. Din hija biss l-ewwel parti. Illum ħa nkunu qed naraw il-properties ta' oxygen. Ħa naraw kif oxygen jista' jiġi preparat fil-laboratorju, jiġifieri ħa nkunu qed naraw xi actin irridu nużaw. ir-reaction equation, il-catalyst li għandha bżonn ir-reaction, l-apparat kif nissettjawh, kif ħa niġbru l-oxygen, u kif nistgħu nimmodifikaw is-setup biex nikkollektjaw dry oxygen. Ma ninsewx meta nużaw il-kelma dry jiġifieri m'għandux traces ta' ilma. Imbagħad l-aħħar parti tkun dwar it-test ta' oxygen. Din konna diġa għamilnieha fil-klassi, xi tfisser il-kelma test, tfisser experiment li jista jintuża biex jipprova li dak il-gass huwa preżenti. Aħna fil-klassi konna tkellimna per eżempju dwar it-test ta' carbon dioxide fejn lime water jiġi milky. Fil-lesson tal-lum issa ħa nitkellmu dwar test ieħor, it-test ta' oxygen. Mela, xi properties. Ehm, oxygen għandu ħafna properties, però aħna għalina importanti nkunu nafu dawk li huma ehm, isu special for oxygen. Ehm, colorless, odorless, tasteless, mela daw anka gases oħra jistgħu jkunu hekk. Però only few gases are neutral, so neutral please għamluha highlighted fuq page 112. Huwa slightly soluble in water, dan ifisser li għax oxygen huwa slightly soluble jista' anke jiddiżolvi ġol-baħar pereżempju u b'hekk marine animals jagħmlu użu minnu. Għandu l-istess density tal-arja. Ok. Kieku kellna problema kieku kien less dense għax kien jitla' 'l fuq oxygen imma għax għandu l-istess density jibqa' at sea level. Diatomic jiġifieri maġenb is-symbol ta' oxygen niktbu O2 mhux oxygen biss diatomic dawn konna mmarkajniehom fuq il-periodic table dawk is-seven. bħal pereżempju florin, klorin, bromin. Fl-arja insibu 21 per cent ta' oxygen u bħala reactive huwa highly bħala reactivity huwa highly reactive mill-gases kollha tal-arja oxygen is very reactive. Now, We're going to go on how to prepare oxygen. Oxygen can be prepared naturally bil-metid naturali ta' photosynthesis fejn il-pjanti jieħdu carbon dioxide u jitfgħu oxygen. Imbagħad hemm il-mod artifiċjali li aħna ħa nistudjaw fuqu by using hydrogen peroxide, ok, ħa naraw x'inhu dan il-hydrogen peroxide iktar 'l quddiem, u anke bil-catalyst manganese oxide. Ok, so we're going to focus on how to artificially make oxygen. Now, the lab preparation um, of oxygen nistgħu niddiskrivuha b'żewġ kelmiet li hawnhekk jiena qed nagħmilhom underlined. Il-lab preparation ta' oxygen hija catalytic, It-tip ta' reaction hija decomposition, ok, and the reactant used is hydrogen peroxide, ok. Mela b'hekk hawnhekk għandna oxygen is prepared by the catalytic decomposition of hydrogen peroxide. Okay? Għalissa please highlight these two words, catalytic u decomposition. Ħa nitkellmu fuqhom fid-dettall fis-slides li ġejjin. Fil-fatt tara importanti issa li eh, fil-mumenti li ġejjin tifmu sew xiġifieri daw iż-żewġ kelmiet. Ħankun qed nitkellem ħafna fuqhom fid-dettall. Okay? Now, catalyst x'inhu? Um, catalyst huwa chemical li nżidu mar-reactant tagħna biex ir-reaction taġġel iktar. Il-catalyst um, jaġġilha reaction kif bdejt ngħid tajjeb l-ewwel, eh, però essaċ Alright, mhux ħa jinvolvi l-prodotti x'ħa jkunu, ġifieri hu mhux ħa jidher fil-products. Ehm, catalyst l-ewwel darba li konna semmejnieh kien fil fuq page 87, okay? Ehm, mela ir-reaction tal-lab preparation ta' oxygen, b'hekk jgħidulha catalytic għax għandha bżonn catalyst. And we need to know the specific catalyst which must be used for the preparation of oxygen which is which is manganese iv oxide. Okay? L-ewwel net għaw dan ir-Roman numeral minħabba eh, li manganese huwa transition metal. Fil-fatt fuq rough paper jekk taħdmu l-formula tiegħu, skużawni, manganese għandu charge ta' plus 4, ma ninsewx manganese huwa metal u IV ifisser 4 Oxygen jekk tfittxuh fuq il-periodic table għandu charge ta' minus two minħabba li nagħmlu eight minus group number li jiġi two u minus għax huwa non-metal. So dik hija l-formula ta' manganese oxide. Issa kull darba li jkollna bżonn catalyst, hawnhekk qed naraw l-ewwel darba qisu li qed naraw reaction li għandha bżonn catalyst, il-formula ta' catalyst titpoġġa fuq il-vleġġa. Okay? E, u dan il-catalyst partikolari bħala apparenza huwa solid u għandu kulur iswed. Intom li ħatamlu, please, għawek, you're going to highlight this sentence li jena għawek edha bil-bold tijaj ta'kom tistaw issibuwa fil-forma ta' bullet towards the middle of page 112 and you need to know the name and formula of the catalyst which is used for the lab preparation of oxygen. Issa, it-tip ta' reaction li ħa tintuża għal-laboratory preparation ta' oxygen, apparti li hija catalytic, hija wkoll decomposition. Decomposition hija tip ta' reaction fejn one of the reactants, hawnhekk jiena, alright, qed nieħu eżempju fittizju, one of the reactants hawnhekk qed nirrappreżentah bħala XY, breaks down into two or more products, jiġifieri XY, ħa jinqasam, ħa jissepara, b'kelma oħra. U kif qed taraw tajjeb, XY issepara ġo X u Y. L-istess ħaġa ħa jiġrilu l-hydrogen peroxide, ħa narawh jinkiser ġo prodotti li huma iżgħar. Ok? Mela, intom importanti li tkunu tafu x'jiġifieri il-kelma decomposition, din is-sentenza li għandi jiena fil-bold, you need to highlight it, din qiegħda towards the middle of page 112. Ok? Mela, more uh, emphasizing on the composition, ok? Mela, meta reaction tkun the composition, Reactant dejjem ikolli wieħed, għax dan biss ħa jinkiser. U products ikolli tnejn jew iktar. Ok? Issa, ħa nibdew inħarsu mela Ibqgħu fuq page 112, issa ħa nibdew inħarsu lejn l-apparat li għandna bżonn biex nippreparaw oxygen fil-laboratorju. Issa qabel nibdew din it-table, skużawni, biżballa fast il-buttuna. Din it-table mhijiex qiegħda fuq il-booklet, ikkupjawha fuq Fullscape wara li nkun spjegajt x'inhi. Mela, dawn huma l-pieces of apparatus li għandna bżonn biex nippreparaw oxygen fil-laboratorju. Jista' jkun li ftit li ftit minn dawn l-apparatus għadkom qatt ma rajtuhom. Ok? Mela, we use the tissel funnel, ok, hawnhekk għandna stampa tat-tissel funnel, Ok. U din it-tissel funnel tintuża fil-laboratorju biex tħalli likwidu jaqa' drop by drop. Ok. Gas jar, you might have seen a gas jar before. Um, this allows a gas to be collected, mela jinġema' hawnhekk il-gas. Qed naraw hawnhekk conical flask with sidearm. Ehm, din għandha żewġ purposes. F'din il-parti, il-parti fejn tiġri ir-reaction. Issa ma peress li għandu sidearm, okay, dil-parti tkun magħluqa ta' fuq, imma mis-sidearm mbagħad jista' joħroġ xi gas li tkun qed tipproduċi. Aħna fil-każ tagħna il-gas li ħankunu qed nipproduċu huwa oxygen. Beehive shelf this is new for you um, and important please. Okay. Um, L-ewwel net din tintuża biex tpoġġi il-gas jar fuqha. Okay. Mela din tħad titpoġġa taħt il-gas jar. while collecting the gas, jiġifieri l-gass mbagħad jista' jgħaddi minn dawn it-tqob t'hawnhekk, l-ewwel minn di u mbagħad mill-oħra. L-aħħar ħaġa, id-delivery tube, id-delivery tube li jintuża biex iħalli l-gass jitravelja minn parti għall-oħra tas-setup. Okay? Mela now pause the lesson and copy this table on a foolscap. Issa, before we start looking at the uh, actual setup how it is done in the lab, għax hemm ħafna xi tajt fuqu da, ħan nitkellmu fuq ir-reactant li għandna bżonn biex nippreparaw oxygen fil-laboratorju. Ir-reactant li jintuża huwa hydrogen peroxide.

Their chemical makeup, their properties are very different. Okay? Um, attenti, please don't mix up the formula of hydrogen peroxide, H2O2, with that of water, H2O. Um, u dan huwa il-reactant li jintuża fil-lab preparation ta' oxygen. Issa, dan ma jintużax biss fil-lab preparation ta' oxygen, eh, fil-verità dan tista' tixtrih mill-pharmacy minħabba li għandu ħafna uses. Eh, per eżempju, eh, jintuża ehm, min per eżempju jkollu xi discoloration fi sninu, jintuża biex ibajja is-snin. Il-hairdressers ukoll jużaw il-peroxide, dan il-hydrogen peroxide biex jibbliċjaw ix-xagħar pereżempju, fuq stampa tar-right għandkom ħafna uses fil-beauty b'mod speċjali għal xiex jintuża l-hydrogen peroxide. Ħaġa interessanti wkoll fuq hydrogen peroxide huwa li jiġi storjat in dark bottles minħabba li huwa sensittiv għad-dawl tax-xemx. Id-dawl tax-xemx jista' jiddikomponi l-hydrogen peroxide. Allura biex ma nħallux id-dawl tax-xemx jidħol fil-flixkun u hydrogen peroxide jibda jinkiser waħdu ġo prodotti, nużaw these dark bottles to protect it from the light. Now, this is a very important slide, okay?

gates decomposing into water and oxygen. Issa, din hija l-word equation. Aħna f'dan il-livell nafu neqilbu l-word equation għal ġo symbol equation. Mela, ħa ngħidilkom biss xi tridu tkunu tafu. Kull ma tridu tkunu tafu hija li l-formila ta' hydrogen peroxide hija H2O2. Mela, minflok hydrogen peroxide, okay, dik bl-ammenti tkun tafa, ħa tikteb H2O2. Okay? Issa, water nafu l-formila tiegħu, H2O, u oxygen element naf il-formula tiegħu, O2. Suppost tafu għalfejn ukoll għamilt dak it-2 żgħir, għax diatomic. Right? Issa, mbagħad ħa tibbalanzjawha kif tgħallimna fil-klassi b'dik it-table. Okay? Um, per eżempju, tinduna li din in-naħa għandi 3 oxygens, għax għandi 2 u 1, u din in-naħa għandi 2. Mela jien irrid nibda nżid coefficients fuq din in-naħa. The side I have, on the side I have less. I add a coefficient in front of H2O2, it's a compound, so I affect hydrogen and oxygen, both of them together. Hydrogen għandi 4,

All right, għan irrevedi dil-kaxxa. Mela, trid tkun taf il-products li jiffurmaw meta hydrogen peroxide jinkiser. Jifforma water and oxygen. Umbagħad trid tkun taf il-formula ta' hydrogen peroxide, H2O2, imma mbagħad is-simple equation tkun taf tirraġuna. Okay? You don't need to memorize the simple equation by heart. I, um, I don't advise you. Min jagħmel hekk l-istudenti dejjem jitfixkel rajt u jġibu ħażina. Mbagħad tistudjawx bl-amment fejn tista' irraġuna l-affarijiet. Issa, hawnhekk f'dil equation ukoll qed nagħti state symbols, okay? Mela, minn dak li rajna, dak Il-likwidu hydrogen peroxide kien hemm fis-slajd it's a liquid so L water obviously you know it's a liquid and oxygen is a gas so I used the state symbol G. Issa, xi affarijiet oħra. Hawnhekk imbagħad qed nikteb il-formula tal-catalyst. Tiftakruh dak it-trab iswed manganese oxide u għadna li meta nużaw catalyst, il-formula tal-catalyst dejjem titpoġġa fuq il-vleġġa. Um, issa, xi affarijiet oħra, you need to know how to draw the setup. Okay, so this is the setup used to prepare uh, oxygen in the lab. Ħankun qed nuri wkoll video ta' kif jaħdem dan. Um, mela, Jekk taraw hawnhekk qed naraw dawk l-apparatus li tgħallimna ftit ilu fuqhom. Dan huwa l-conical flask with sidearm, it-tisel funnel, ġol-conical flask with sidearm inpoġġu l-catalyst u ġot-tisel funnel inpoġġu l-hydrogen peroxide. Il-hydrogen peroxide jibda jaqa' drop by drop fuq il-catalyst. Kif jiltaqa' mal-catalyst, il-catalyst ħa jkissru, ħa jgħinu jinkiser ġo water u oxygen. Water, being a liquid, remains in the conical flask. Imma oxygen, ma jagħmilx l-istess, ħa jittravellja ġo delivery tube pipe tal-plastik kulmu u jidħol ġol beehive shelf issa hawnhekk ħa jiġri xi ħaġa fil-bidu tal-experiment il-gass ġar ikun mimli ilma sa fuq nett issa kif nibdew nipproduċu l-oxygen mela ġo dad-delivery tube għaddej ħafna oxygen molecules O2 molecules X'ħa jagħmlu dawn? Mela, jidħlu mill-ewwel hole tal-beehive shelf u mbagħad joħorġu mit-tieni hole. F'din l-istampa mhux qed tidher imma fl-istampa ta' qabel kienet tidher the second hole of the beehive shelf. And the oxygen bubbles will start to be seen over here u l-oxygen jibda jissetilja 'l fuq. Il-water x'jagħmel? Il-water imbagħad jibda nieżel għax l-oxygen qed jieħu post il-water, joħroġ minn dil-hole, t'hawnhekk, u mbagħad joħroġ mit-tieni waħda. And by the end of the experiment, if we have produced a lot of oxygen, all this water will have gone out. and settled in this container dan qisu akwarjum ikun, kontejner kbir tal-ilma. Hu dan il-gass ġar jispiċċa mimli bl-oxygen. Ok? So this is uh, the setup, the laboratory setup you need to know how to draw. Okay? Um, uh, mela, il-black box, għan rivedija naqra, okay? daw basic li ħafna affarijiet tiġa għattom. Hydrogen peroxide is added drop by drop permezz ta' tisil funnel. Um, naraw fiziness f'dil parti għawek għax għandek a gas being produced and the oxygen gas is collected over water dil-metid ta' kif qed nikkollektjaw oxygen jgħidulha over water fuq l-ilma qed niġbru l-oxygen oxygen qed jieħu l-post tal-ilma. Um, no. You can access this link to see exactly how the lab preparation is done in the lab. Di kiku aħna namluwa eh, experiment fil-klassi ma jimpurtax, right? L-experiments li għan immissjaw issa namluwom sen oħra. U għawek, mela, il-video ta' dil-link jgħata. Ok?
Preparation. Mela, il-video li ħanaraw huwa fuq il-preparation ta' oxygen bil-hydrogen peroxide. Tinsewx li l-formula ta' hydrogen peroxide hija H2O2 U issa ħanura, skużawni, ħanaraw kif is-setup ħajkun issetjat. Okay, it's a bit slow this part. Mela, dan huwa il-dan, l-apparatus kif nissetjaw, ok, suppost tafu issa tillejbiljaw partijiet tiegħu, din jgħidulha tisel funnel. Issa hawnhekk minflok conical flask bis-sidearm uża a conical flasku. Il-problema mbagħad solviha għax uża d-delivery tube uża longer delivery tube biex jikkumpensa għal dik is-sidearm. Għandek il-beehive shelf, il-gas jar, issa dan il-container il-kbir li bdejt nispjegalkom l-ewwel fuq u jgħidulu traff. Okay, you can also label it on your diagram on page 112. Mela nkomplu naraw. Fil-bidu il-każ ġar ħa jkun mimli bl-ilma. Żid il-catalyst u għandek il-hydrogen peroxide, Okay. Mela, oxygen Alright, tara xi bubbles hawnhekk u oxygen jitravelja ġod delivery tube. Kif ħa tkun taf, tara l-bubbles hawn u l-ilma jibda nieżel. Ħiereġ minn dil-hole, jgħaddi minn dil-hole u oxygen għaddej in the opposite direction. Okay? U tispiċċa bil-gas jar mimli oxygen. Hawnhekk qed naraw the symbol balanced equation u hawnhekk qed naraw the word equation. Um, now, we have finished page 112, we're going to page 113. Issa, li qed naraw hawnhekk fuq page 113 huwa setup simili. Imma għandu xi differences. Dan is-setup jintuża biex jipprepara dry oxygen. Mela importanti ħafna Trid tkun taf meta jirreferi għall-kelma dry ifisser doesn't contain traces of water. Alright? Mela, jekk jitolbok draw the setup used to prepare dry oxygen, he means pure oxygen without any traces of water. And you have to draw the setup. Mela, L-ewwel nett, l-ewwel parti fejn inti qed tagħmel ir-reaction hija simili. Okay? Għandek it-tisel funnel, conical flask jew sidearm, jiena u hekk iddeċidejt li nagħmel conical flask. Imma it-tieni parti hija differenti. Hawnhekk qed naraw il-YouTube li mimli bil-calcium chloride. Highlight calcium chloride, okay, on the diagram, and next to it write drying agent. Intom suppost tafu x'inhu drying agent. Drying agent ineħħi water vapor from a mixture of gases. Mela x'ħa jiġri? Kif oxygen jgħaddi ġod-delivery tube minn hawn, jista' miegħu jgħaddi wkoll xi traces ta' water vapour, li huma gas ukoll. Dawn ħa jgħaddu minn ġo dan il-U-tube, Okay? Oxygen ħa joħroġ unaffected imma water vapor jibqa' trapped hawnhekk. Okay? Għax kien hemm id-drying agent. U oxygen mbagħad joħroġ minn hawn. Issa, tindunaw li l-metid ta' kif qed nikkollektjaw oxygen hija differenti. Din id-darba, minflok qed nikkollektjah over water, kif għamilna l-ewwel bil-ħbiehhive shelf, eċċetera eċċetera, issa qed nikkollektja l-oxygen bil-gas syringe. Huwa importanti li kif nixxift l-oxygen ma nerġax inħalltu mal-ilma. Ok? So another method is being used to keep the oxygen dry. Ehm, mela, you need to know the name and formula of the drying agent. Il-name huwa calcium chloride, il-formula hija CaCl2. Ehm, u il-dan is-seta basic li titkun taf tpenġih ukoll, so immarkaw fej id-diagram li it's important to know how to draw. Okay? Issa, These are the two methods mela compared with each other, the over water method kienet li rajna fil-bidu u din kienet by using a gas syringe. Tal-gas syringe għandha żewġ advantages. L-ewwel nett il-gas syringe ikollha n-numbers hawnhekk allura tħallik timmeasurja l-volum ta' oxygen li pproduċejt. il-gass ġar m'għandux. It-tieni ħaġa, the oxygen produced by the by this method is purer għax m'hemmx traces ta' ilma. Now, page 113, morna għal industrial preparation. L-industrial preparation ta' oxygen tista' tiġi tista' jistgħu jagħmluha bil-fractional distillation of liquid air. Di basically daw is-slides li ġejjin, ġejjin xi four slides fuq fractional distillation, tiġà rajnihom fit-topic ta' the atmosphere. u kull ma tidu tkunu tafu li oxygen jista jiġi preparat fl-industrija ġifiri dil metid ma nistawx namluha fil-laboratorju fuq skala kbira mill fractional distillation of liquid air

Okay, daw basically diġa għamennijom. Now, the test for oxygen at the bottom of page 113 is very important. Okay? Um, mela, kif konna għadna tajjeb fil-bidu um, ta' second term, Test ifisser fil-chemistry meta inti tagħmel experiment to prove the presence of a particular gas. U konna semmejna per eżempju the test for the presence of water vapour fejn anhydrous copper sulphate jinqeleb minn white għall-blu. Konna rajna pereżempju test tal-carbon dioxide fejn lime water jiġi transparent to milky, pereżempju. Issa imiss it-test ta' oxygen and da fuq YouTube jekk tmur fuq YouTube hemm ħafna experiments li juru il-test ta' oxygen u hawnhekk għandi waħda minn dawk il-links.

Mela dan huwa l-oxygen ħa jaqbad a glowing splint li tkun splint li kienet għadha kemm tintefa'. Umbagħad Għandu dal-gass ġar li għandu lid hawnhekk tal-ħġieġ u li ħa jagħmel he is going to remove the lid eżatt kif jiġi bil-glowing splint fejn l-oxygen u ħa naraw x'jiġrilha l-glowing splint. Issa. e It-test jagħmel użu minn waħda mill-properties importanti ta' oxygen. Oxygen huwa jgħin il-combustion, burning, li diġa konna rajniha f'waħda mil-lessons tagħna, u l-glowing splint ħa jiġrilha xi ħaġa partikolari. Okay?

Again. Ok? Ma ninsewx li fil-każ ġar hemmhekk il-persentaġġ ta' oxygen mhuwiex 21 per cent, ikun kważi per eżempju 98 per cent. And f'dawk iċ-ċirkostanzi l-isplint li tkun glowing, kważi mitfija, tkun orange, taħraq, imma m'għandhiex flame ġo fiha, terġa' tixgħal. U dan please huwa importanti tkunu tafuh intom.

Tidu tkunu tafu wkoll kif tagħmluh l-experiment vera sempliċi. Eh, a glowing splint, importanti tużaw il-kelma glowing, alright? Is lowered into the gas, if the splint start to burn again, then the gas is oxygen. Uses ta' oxygen tkom fuq il-noti għandkom erba, ehm, pero importanti tkunu tafu t-nej biss, tistudjaw t-nej. Okay, it's used to help uh, people with breathing problems, ikun hemm ċilindri mimlijin bl-oxygen, dak il-każ jintuża fil-welding, um, fil-welding tintuża torch li jgħidula di oxyacetylene torch, okay, which has a cylinder attached to it filled with oxygen. Um, jintuża wkoll biex idawwar iron tustil u jintuża wkoll in rockets for the burning of fuels. Physical properties ta' oxygen imbagħad dawn just read. Ok? Issa għallum daqshekk il-lesson ħa napplowdja homework fuq Clicks f'post separata. u mbagħad intom tridu tapplowdjaw il-homework lura. Okay? Thank you girls.